שלומי פילטשיק איז די מענעדזשער אין די בארימטע סטאלנע קעמפ. ס'איז געווען די יאר פארן זומער, און שלומי גיבט א קוק אויף די קורטענס פון די סטעידזש, און ער זעהט ס'איז שוין צוריסן, צופליקט, מען מוז האבן נייע קורטענס דא אויפן סטעידזש. האט ער אנגערופן א קאמפאני אין קרית יואל צו באשטעלן נייע קורטענס. די קאמפאני האט אנגענומען די דזשאב. זיי האבן אראפגעשיקט איינער, מען האט ארויפגעלייגט א נייע טרעק, און דער מענטש וואס איז אראפגעקומען, דער אינגערמאן, גיבט א זאג פאר שלומי אז ער מער צו שעמען חזר'ן צוריק אין די נעקסטע פאר טעג ארויפצולייגן די עקשול קורטענס אויף די טרעק. פיין, שלומי באדאנקט זיך פאר אים. ס'גייט אריבער אפאר טעג און שלומי הערט נישט פון די קארטון קאמפאני. ער רופט די באלעבאס איינמאל, נאכאמאל, נאכאמאל, קיינער הייבט נישט אויף. ער ווארט א טאג, רופט נאך אפאר מאל, אבער ער הערט נישט צוריק. ער הייבט אן ווערן זייער פארווייטאגט. מ'גייט באלד אנהייבן קעמפ, מ'מוז נוצן די סטעידזש. יעדער איינער וואס פירט א קעמפ ווייסט ווי שטארק א סטעידזש מיט קארטונס קומען צוניץ. וואס גייט ער טון דא? באשטעלט א קאמפאני, קומט אראפ, זיי רופן די שריק, מען הערט נישט פון זיי, ס'האט אים זייער וויי געטון. ס'איז געווען איין נאכט פאר קעמפ הייבט זיך אן, שלומי פארט צוריק קיין מאנסי ווי ער וואוינט, און ער גיבט א סטאפ אריין אין א געז סטעישן ווי ער סטאפט קיינמאל נישט אריין, ער פולט אפ נעקסט צו די פאמפ, און פלוצלינג זעט ער ווי א היימישע חסידיש אינגערמאן, קראצדיגע פאות, קומט צו צו אים, און ער ווייזט אים אנטשולדיגט, אנטשולדיגט. שלומי ראלט אראפ די פענסטער, יא? און דער איד, דער חסידישע אינגערמאן גיט אים א פרעג, ביסט הונגעריג? דארפסט עפעס עסן? שלומי פרעגט אים, איך מיין, הונגעריג? איך בין דא אויפן וועג, וואס האסטו? איך מיין, וואס שייך עס? וואס פרעגסטו מיך? זאגט ער, וואס הייסט? א איד פארט אונטערוועגנס, דארף ער אייביג האבן עסן, אויב ער טרעפט עפעס א איד וואס איז הונגעריג, איך האב דא צו עסן אין מיין קאר, קום! און ער הייבט אן ארויסצולייגן אויף די הוד פון שלומי'ס קאר, פלייש מיט דער עסן, מיט יענע עסן, ס'טוט זיך דארטן. שלומי קוקט אים אן אינטערסאנט, פרעגט אים, כ'מיין וואס טוסטו דו? דו טיילסט עסן? זאגט ער, יא, איך טייל עסן, קענסט אנרופן עניבאדי אין קרית יואל, איך וואוין דארט, איך האב ליב צו טיילן עסן פאר אידן. דו קענסט איינער אין קרית יואל? גיבט דער יונגערמאן א פרעג. שלומי טראכט, גראדע, איך קען איינער אין קרית יואל. מיט א צובראכענע קול און א פארווייטאגטע הארץ דערציילט ער אים די גאנצע מעשה, אז איך פיר די סטאלינע קעמפ, כ'האב באשטעלט קורטענס, כ'האב שוין נישט די אלטע קורטענס, די נייע קורטענס זענען נישט ארויף, מען גייט באלד אנהייבן קעמפ, איך רוף און רוף און רוף, קיינער הייבט נישט אויף, מען מאכט זיך נישט וויסענדיג. די איד הערט אים אויס און פרעגט אים פון וועלכע קאמפאני האסטו באשטעלט קורטענס? זאגט ער ס'הייסט עפעס בליינדס, בליינדס אנלימיטעד. די חסידישע אינגערמאן מיט די קראצעדיגע פאות גיבט א קוק אן שלומי. ער זאגט אים, איך הייס חיים שאול קאהן, מיין שוואגער איז זיין דוד רובינשטיין, דער באלעבאס פון בליינדס אנלימיטעד. ער איז זייער זייער נישט געזונט און ליגט אין שפיטאל. און וועגן דעם אפשר הייבט ער נישט אויף. שלומי הערט דאס. פלוצלינג האט זיך די גאנצע מעשה געטוישט, די גאנצע בילד. אבער חיים שאול קאהן זאגט אים, זארג דיך נישט, איך וויל דיך העלפן. ווער איז געווען די געמיין וואס איז אראפגעקומען אונסטאלן די קורטענס? איך בין זיכער איך קען רעדן מיט אים. שלומי טראכט א מינוט. לעיזער הערש ניימאן האט ער געהייסן. לעיזער הערש ניימאן? איך האב אים אויף מיין ספיד דייל. א גוטן חבר מיינער. ער גייט ארופן לעיזער הערש און ער זאגט אים איך שטיי דא מיטן די טרו-וועי ביינאכט אין א געז סטעישן, כ'וויל געבן צעסן פאר א איד, איז די מענעדזשער אין סטאלינע קעמפ, מ'דארף האבן די קורטענס דארטן פאר קעמפ. לעזער הערש זאגט איהם יא, וואס זאל מען טוהן, דו ווייסט דאך דיין שוואגער איז אין שפיטאל, אזוי חרוב קראנק, און אלץ איז געגאנגען אויף האלד, אלץ איז בעקד אפ, אבער זאג איהם כ'גיי טוהן אלעס אין די וועלט ער זאל קענען האבן די קורטענס. שלומי האט זיך באדאנקט פאר חיים שאול, געגעסן עפעס פון די עסן וואס ער האט צוגעגרייט דארטן, אויפן הוד פון די קאר, און מיט א צופרידענע הארץ און מיט א רואיגקייט מאכט ער ווייטער זיין וועג קיין מאנסי. נו, ווי בין איך אנגעקומען צו די מעשה? איך האב פארברענגט שבת נחמו אין סטאלינער קעמפ, און ביי שאלעשידעס האט שלומי פילטשעק דערציילט די מעשה פון השגחה פרטית און פון דאן זיינע קו זכות וואס ער האט געהאט, כ'האב גלייך געמאכט אביסל אינפארמעישן און באקומען די נאמבער פון חיים שאול קאהן צו הערן זיין זייט פון די געשיכטע, און ער האט מיך דערציילט ער האט פונקט געמאכט א טריפ קיין קענעדע און ער פארט קיינמאל נישט אן קיין עסן אין די קאר ווייל אפשר האט ער טרעפן א הונגעריגע איד אויפן וועג, און דא אויפן טרואוועי אין די געז סטעישן האט ער געטראפן שלומי פילטשיק און אים געגעבן צו עסן, און דורך דעם האט שלומי זיך אויסגערעדט זיין פארווייטאגטע הארץ איבער דעם וואס גייט פאר מיט די קורטענס, חיים שאול'דיג קען דערציילן וואס גייט פאר מיטן באלעבאסים, אזוי אז שלומי זאל קענען פארשטיין, און מ'זאל קענען אויסגלייכן די גאנצע מעשה, סטאלין קען האבן הערליכע שיינע קורטענס, שלומי פילטשיק איז נישט צובראכן, בליינדס אנלימיטעד קען ענדיגן די דזשאב, אלעס מיט דעם געוואלדיגן השגחה פרטית פון זיך טרעפן פונקט ביינאכט. אין די געז סטעישן אויפן טרו-וועי וועלן מיר ווייסן אז דער באשעפער פירט זיין וועלט מיט א פונקטליכע קלארע השגחה פרטית.